Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang' kuom yie mondo bende ukete kaendi. Maendi en AJ Media man kodi ka odiochieng'no ma kawuono uh, bende Ajwang' Junior makiloni chenro ma opogore opogore mar jothumbe kendo bende mar ng'e jathum mari. Kawuono ni endi wabiro kaendi kendo wakeloni achiel kuom wendo ma bende isebedo kineno kanyo endi moloyo telaye go duto magi mag tudruok. Kawuono an kode kaendi achiel kachiel mondo bende olernwa ngimane mar thum kaka ne ochako, okengego eki ma bende osegoyo, gimochano timo To ang'o ma bende ochano kelonu e chenrogo hik mabiro? Arwakni machiegni kaka pile, nyinga en Ajwang' Junior. Chal nade? Mm. Inyalo nyiswa ni kapok wachako chenro iluongi ni ng'awa? An iluonga ni Dora Akinyi Omondi ma Nyagem motedo Asego Kanyada. Dora en ng'a? Dora Akinyi uh, mane nyinga ma minwa gi wuonwa nochaka to nyinga mang'era go e social media en Dora Nyagem. Dora Nyagem en dhako mowar mohero wach Nyasaye mohero promote nyaka jower to Dora Nyagem en nyaka gospel artist mosegolo wendene nie YouTube. Yes. Dora Nyagem kwaparo chien kacha chande inyalo nyiso ni thu wechego eki magi mag bende donjo e weche mag injili kiparo ichake higa mane? Oh, weche mag injili, an ng'atno mane odongo e kanisa kapod atin. Nachako gi Sunday school, to ne an ne an gi mich mar wer chakre tin na. To ka nadongo to nawachoga pile ka pile ni nyaka abi abed jawer. Nyaka abi agol wendena. To nok pok nayudo that opportunity mar golo wer nyaka nochopo higa mar alufu ariyo gi piero ariyo gariyo ema na agole wendena mokuongo. Yes. Wendi mokuongo igolo ka in in gi ote mane wenoendi? Wenda mokuongo nagolo nagolo ka asekale gik malit miwuoro. Emomiyo wenda no wero ni itimona ng'uono Yesu imiya rieny gi nyingi. Ne an ng'atno ma piny nosedong'go, manosewito geno kendo nang'eyo ni onge kuma anyalo dhiye kendo. Naneno ka gima ngimana oselal. Bu chunya bende nosewacho ni kara Nyasaye onge. Lakini naduogo afwenyo ni Nyasaye nitie. Nodeko adeka. Emomiyo nagolo wer mar itimona ng'uono imiya rieny gi nyingi. Yes. Uh, nyiso ni werni endi ni were ka bende oluwore gi ngimani malit mane kale chande. E Kulingana gi gik ma nakale e higa mar aluf ariyo gi piero ariyo gariyono, ne en gik malit miwuoro ka apenjora penjo mang'eny kendo chunya nosewacho ni Nyasacha kara ni kanye? To naduogo awuoro ni Nyasachwa jaadiera nikech nonyisrena e lela. Ka nawacho ni koro sani Nyasaye adwa ni koro atini, to nonyisore through joma opogore opogore ba nyaka nochop okang ma koro nadhi bagolo wer. Yeah. Dora nyar Gem, ne in ng'a kapok idonjo e gospel? Ok, Dora Nyagem ni en ng'ama nosetemo maisha kuonde mopogore opogore. Nasetemo tedo kuonde mopogore, lakini ok ne dhi maber kulingana gi kaka ne an, ok ne dhi maber. Koro nochopo time ma koro awacho ni ma geno norumona ma awacho e chunya ni an koro kuma ochope ni ok achak adhi tedo. Kuma ochope ni an koro ngimana adwa we ka nono. Kuma ochope ni an be koro adwa bedo ja rubber stamp, wuoyi abet go mana ka an ma, abet go to awera godo. Koro ka pok nagolo wenda ni noyudo ka geno orumona. Noyudo ka adak e piny mar Nairobi ka. Nating'ora badhi dala nikech koro kuma nachakie gi kuma natiekie notama. Nan ng'atno ma piny nodong'go minyalo yudo kadhi miel. Sama adhi miel, to kadhi miel nagombo dhi miel nikech kata pesano be iyudo ka aongego. Lakini ne chuno nadhi miel nikech kar nindo onge. Ng'at ma nadakgo noyudo wako sana go boriemba. To kaka noriemba koro noyudo ka adhi adak gi Kazinda. Koro nochuna ni kochopo weekend to adhi manyo kar nindo. Omiyo ang'eyo Nyasaye matiyone. Adhi manyo kar nindo. Kar nindo ne chuna ni kochopo weekend to awacho ni wadhi amiel Linda Gocho Greenspan. Wadhi amiel ng'ane ng'ane, jothumbe ma ung'eyogo. To ka nadhi, ne onge duoko malong'o, nikech nanyalo miel, inyalo yudo dichuo nyalo dhi kodi e lodging. To bang' mano gima inyalo, gima nanyalo ago malong'o kanyo onge. Omiyo ka nawuok e piny ma Nairobi badhi dala, piny nochama. Piny nochama baduoga wacho ni ber mar sura. Ok nyal konyo ng'ato okang' moro. Nochopo saa ma jok mane sera go kata kigone ng'ato sim onge ng'ama ne nyalo respond. Jok mane dwara ma nokasa gi sim mane kasa gi sim kata nadhi alim gi. Jogo nok nyal loyona shida mane an godo. Ka nagon kata ne ng'ato sim ang'ise ni nyathina onge kata sweta manyalo dhi go e skul. To ng'ato nyalo ng'isi ni bi mond ilima. mar mondo mi oti kodi kore konyalo miyi pes swetano. Dho chunya nochandore kendo mochuna ma kazinda moro ogona sim ni Dora be inyalo tiyo tij klab mano koseyudo achopo e piny dalawa gem. Tang'ise ni klab ichulo pesadi tong'isa ni 4000. to anyise ni onge shida, abiro biro just because of my kids. Ok adwa ni nyathina ni osandre, to ok adwa ni ofweny ni wadonjo e chandruok. Mano e kaka en, nating'ora badhi e piny mar Homa Bay. Kane ochopo Homa Bay, pesa ne tin lakini marupurupu ne ng'eny. Nikech an be nonyuola nyako ma jaber kaka unenani, anyako ma jaber. Ji ne sera lakini pacha ne onge kuomgi. Nikech ngima mana asekale chien kanyo naduoga wacho ni kara dichuo maber onge. Koro an gima na an go ni ka en sa kata ni wadhi riwre no to ne rumo mana kamano. To naduogo babet piny ka bos wapenja ni to Dora awinjo ga kiwero gospel. In gi talent ang'o ma moni dhi ga dhi lemo? Taduoko boswa ni bos Nyasaye onge. Ka Nyasaye nyalo miya sandora kama to kara Nyasacha Onge. Ok adwa nawuond Nyasaye kobe, ka, ni, ka dibed ni entie to ok adwa nawuonde natie club tadhi lemo. To chieng' Nyasaye komanya, kata chieng' Nyasaye kochopona, to an awuon abiro wuok badhi balem. Koro mano e kaka nayudora e piny Homa Bay. Batiyo kanyo ok natiyo for long nikech natiyo to be alamo Nyasaye an awuon. Anyiso Nyasaye ni Nyasaye mae kuma ochope in madong' kodi kendi. Bang' bos nawuoyo koda kamano koro naduoge pacha bawacho ni kara Nyasaye nitie. To wer manomiyo adok ir Nyasaye ne en wer mawero ni Yesu nyalo deko to ok onyal lewo alewa. Onyalo deko ma ji luongi ni jachode. To chieng' mobiro ji duto ne ng'e ni jalno en osiepni. Werni naneno kodhi gi chunya bawacho ni kara odek adeka. Kara odek adeka todhi biro to, to odhi birona e sa mowinjore. Agone Nyasacha erokamano Kendo ok aluor tiyo ne Nyasaye nikech Nyasaye nok ong'iyo natiye klab. Nyasaye nok ong'iyo na ng'at mosenindo gi chwadi. Nyasaye nok ong'iyo ni asetemo tedo kuom chwadi. Nyasaye nok ong'iyo mago duto. Nyasaye nochoka kaka an no. Bu Nyasaye nogola e piny mar Homa Bay e klab kuma natiye Ka noyudo ka koro wadhi wer e liel moro, to nawer e lielno ba jokong'o moko ne biro penja ni Dora ang'o mitimo ka? Wuog ka kose fare miongego midoggo Kisumu kata midhigo dalau amiyi. Ok i belong bet e club ka. Tawacho ni Nyasacha ichako nyisori. Ichako nyisori ni in kuoma. To mano jowetena e kaka nawuok e piny mar Homa Bay bang' nyiso Nyasaye ni Nyasaye chakre kawuono en tarik aboro dwe mar ochiko ok nachak akos pesa to ok nachak achandora tang'eyo ni biro yawona yore tabe abiro tiyoni. Mano e kaka nawuok e pinyno badhi e piny mar Kisii, Rowadwa maluwa. To ka nachopo Kisii ok natieko week achiel tadonjo live e TikTok. Kadonjo live e TikTok tawacho nadwa golo wer nikech noyudo kaseyawo groups. Onge ng'ama ne nyalo solona pesa e groups including friends mana ng'eyo. E gimomiyo an kinde duto awacho ni osiep maber en Nyasaye manie polo malo. Inyalo geno osiepe mag pinyni ni nyalo konyi to kony margi barore. Gibarore, gibarre mok gikonyi. Omiyo kinde duto waketuru mana yiewa kuom Ruoth Nyasaye. Nyasaye notimona ng'wono bu nitie kijana manojitolea wiya ok nyal wil gi Bob from Kisumu. Bob nogolona pesa badhi bagolo wende Kajono Kidi bagocho ne John angiso John ni John an gi oh, angiso papa ni adwa golo wer mm. to papa ongisa ni just book the studio mm. tangise ni I have only 3000 but I have faith mm. ni by chieng madhi recording no dhi yudo ka an gi pesa mm. yie ni ema ni kuo yie na no kuo okonya mm. mu kijana no nogolo na pesa mm. kachope studio to kachopo e studio to uh, nini kachopo e studio before adhi e studio noyudo ka adhi e hospital Kisii chi owadwa nokonyore to kwa e hospital nwaonge kata fare mwadok go e dala mwadok go e ot kuma ne wadhiye koro yudo kwa wuotho to just a friend of mine from TikTok ogo, ogochona ni ah iluongi ga ni Dora Kinyi ng'ong'a tang'ise ni do eh ni Dora ngonga eh koro otama ni yawa ang'o omiyo ng'ani oluonga kama kadhi e mpesa to ayudo koorona 5000 kanye mana idho pikipiki to achako wer otimona ng'wono yesu omiya rieny e nyime kanye mana chako wer ka ywak ne nyasaye pikipiki kang'iso wadwa ni, owa, ni nyathiwa nyasaye ochako onyisore e ngimana Nyasaye, Nyasaye osechako timo gik madongo mane ok apar nonyalo timo. Mana gik mane alame kawuok e piny mar Homa Bay e klab ka piny odong' koda. Nyasaye osechako duoko gi achiel kachiel. Omiyo man e kaka nawuok to kinyne kadonjo kendo live to Bobo, Bobo ng'isa nadhi chuloni wer. To kachopo e studio to Oorona pesa nyaka fea mane gola Kisii nyaka Homa Bay. Badhi ba record wende ariyo. Bang' recording wende ariyo katieko to agocho ne achie, agocho kendo ne ng'ama chielo. To kinyne kochopo to kendo chako oorna 8000. An mane kaka nachako journey na mar wer. Joka Nyanam. Chonga gi lo. Es, emos, esomiya chalo kama. Ing'eni ka nawinjo wende ni endi to ne afwenyo ni Bang' timo nonro in ok iwere to imiyo wendeni otrend sana, Chonga gi Lo. Ang'o momiyo nihero wendni? Chonga gi Lo ka nowuok, ka nowuok, nowuok kata ka pok nokete e YouTube to werno naneno ka odhi gi, odhi koda. Nitie gima nyalo dhi gi ngimani bi wachna adier kok Nyasaye to an ngimana doselal chuth. To gimomiyo nahero werno nikech werno noparona kinde manadong' kenda. Nitiere kinde manadong' kenda kasandora ma wede nokweda kaka uwinjoga ni wede kwedoga ji. An ng'at ma nodhi ka buwede okwedo bu moko wacho ni kik ichak idhi e utena. Nitie nyaka jok watna ma nong'isa ni akwalo nyaka TV ne. To ne obedo na malit ka wacho ni kar adier wede nyalo ga kwedo ng'ato. Omiyo ka nawinjo wer mar Kinde moko nayudora e dier thim, mudho mandiwa ema nolworo ngimana. Karango batha tayudo kosiep oringo Yesu jaber ema nobedo osiepna osiemona chonga kama nyalo yude konyruok chonga kanyo ema noreso ngimana osepuonja muomo okinge duto ka weche tek Nyasaye ogwedh Carol Gift kuom werno. Werno nogwedha mang'eny. Koro nahere nikech en gima notimore e ngimana. Narango batha tayudo kosiepo ringo. To ok aluor wacho ma, nitie ng'at mana wawere go nyinge ok anyal wacho. En ng'atno mane oseting'a botera e dier thim. kotere e dier thim Kasarani, piny moro nono e bungu makia kuma ne nadhiye ka wan gi mtoka. To kwachopo kanyo taluongo Nyasaye. Aduogo afwenyo ni kara Nyasaye ne nigi sababu momiyo ok nonega chieng'no. Nyasaye kare ne dwaro na tine, nodwaro na land nyinge mar mondo jomithiro ong'e ni jalni en ng'ama chal nade. Jomithiro mondo obed gi geno. Emomiyo naneno ka kinde moko na Carol Gift nowero ni nan e thim to an nan e thim mar adier ka dong' kenda an kode ji ariyo to ong'isa ni in koro nyaka negi. Ineno, in koro nyaka negi. To that is that was not the first time. My first marriage be ok nodhi successful. Ne en ng'at ma koro nobiro ma jo pipeline kuma nadake ong'eyo. en ng'at ma nobiro ka nwasewere kode kachako hasol to nobiro mar mondo mi wadogore to kulingana gi thagruok mana asechandora na wacho nok wanyal dogore to kuom mano ne en lweny lweny ma en kifo na kupona mana gonega nyasaye erokamano kuom leng'o na tho ndalo modhuro ba lwenjego nomiyo abet galama e bada ka abet galama e goka kae mana nikech mana nikech lawruok koko. lawruok gi koko. Omiyo kinde duto an awachoga ni marriage with violence onge kuma biro tere ng'ato. Is better idag, muma owacho ni dak, ber dak kumichame alot gi kwe. molo dak, be, molo dak kuma ichame ring'o eri dak kuma ichame alot eri dak kata e single room and you have peace of mind eri dak kuma ji kuma ji omiyi luor molo dak e palace tionge kwe molo dak kuma frij madongo gi chiemo opong'o frij to ok inyal chamo chiemo an nochopo kuma pi wang'a nodogo chiemba bawacho ni nyasaye Nyasaye kara in kanye? Mm. To gima duoga wuoro ni Nyasaye ok wit joge nikech kata ng'at mana an gono pod ongima kendo dak mana Nairobi ka. Ang'e ni kata en owuon konena to wacho ni kara nitiere Nyasaye manyalo kwanyo ng'atno ma piny osejwang'o. Nikech en nong'eyo ni kuma anyalo dhiye onge. Bang' riemba to okawo dhako moro kendo kong'isago madharau, kowacho ni koro mae adwa neno kuma abiro dhiye. To awuoro ng'wono mar Nyasaye. Ng'at manena kawuononi, abiro wachoni ni jaduok geno nitie. Iluonge ni Nyasaye manyalo gik moko duto, jal mane oduokona geno ka piny ong'eng'a. Ka wat mana geno kuome owacho ni ok adwa nenie oda. Ka wede mana geno kuomgi oriemba bowacho ni akwalo nyaka TV gi. Ochopo kuma nyaka mama nyaginera wacho ni koro ero ne en gi japesa, koro pesa onge. Omiyo kinde duto wasikuru mana kwageno kuom Ruoth Nyasaye. Muma nitie, ndiko nitie maleronwa ni kata miyo nyalo weyo nyathine monyuolo to an ruoth nyasaye to an ruoth nyasaye an mok abi wewu omiyo mano e kaka en amen mano endi neno ma bende mi mijing'o kamoro amora ma intie nyikwa Ramogi Ajwang' ngima jawer Dora Nyargem kawuono nyisowa okenge mane okaloe mondo bende ochop kama bende osechope sani. Dora, dwani ikaw kindeni makende mondo iwuoye gi nyidendi moko ma seche moko odak nikech ng'ato ni godo, odak nikech ng'ato pidhe, odak to onge geno, odak to onge yie kuom Kristo. Inyalo nyiso nyidendi gi eki ang'o? Okay. Pile ka pile kata jok magoyona ga sim Mokwongo kigoyona sim kipimona shida mikale, akwongoga penjo ni to be ng'ano goyi? Nikech ng'ama goyo ng'ato anyora en ng'at mo ng'at manyalo negi. Nikech I'm, I'm, to, I'm talking through experience. En gik masekale ok dichiel to nyadi nyadi nwoya. Omiyo an adwa ng'isi nyako wadwa miyo moro amora nyako ma kata pok odhi katedo. Kik idhi katedo because of mwandu. Kik iluw ng'ato nikech en gi gari. Kik iluw ng'ato nikech en gi pesa. Biede wi chongi tilamo Nyasaye to Nyasaye biro miyi the right, the right person at the right time. Nikech kata nawuon naluwo pesa to pesa ni onge gima nokonyago. Gima ne nyalo konyago ne ni ywak okinyi kod odhiambo, giwuotho e clubs mopogore opogore kwanyiso pesa ma wan go gi gache mopogore opogore. Omiyo kuma in tiere, her ngima midake. To kata obedo ni chuori onge gimoro e lwete, abiro mar mondo mi awachni kawuono ni ket geno ni kuom Nyasaye. Muma wacho ni dhako mariek ema rito ode to dhako mofuwo to muko gi lwete ariyo. TikTok obiro inyalo miel kendo chuo nyalo seri bi ne ni koro chuo gi nigi pesa koro maana moingo chuori abiro wacho ni ni jogo wuondi jogo wuondi kik jogi wuondi bi we chuori koken dichuo ma violence to dagura daga Dhier kik mi iwe ng'ato. Mm. To kata ka in nyako mapod dwa mapod ni piny mm. mabgombo no bende chieng' moro bed gi kare. Mm. Iwacho pile pile ni dhako ber moluoro Ruoth Nyasaye. Kiluoro Ruoth Nyasaye to Nyasaye biro geng'i mm-hmm. kuom masiche mopondo. Mm. To da, nya, kata kidwa dhi tedo tilamo Nyasaye to Nyasaye biro miyi the right man. An Kaka nawuok e marriagesgo duto ma ne richo, naduogo ayudo ng'at maber, ng'at ma chakre wakendrego pok oting'oga kata dhoge ni an ane mjinga. To ka pok nadhi tedo, nanyiso Nyasaye wach. Emomiyo abiro mar mondo mi anyisu ni kapok itimo gimoro, obed biashara, obed yor tich, obed mon maonge nyithindo, mosedak e marriage, mosegoni gi siboi, moseyany, ma pok oyudo nyithindo. Abiro mar mondo mi ajiwi niya, bed mana e wi chongi. Sik e wi chongi kiywak ne Nyasaye. Mana kaka Sara nowacho openjo Nyasaye ni Nyasaye to ne ging'e nadi ni kara inyalo. Omiyo kinde duto wasikuru kwalamo Ruoth Nyasaye. Kik icha partner ni nikech oonge go. Kata an kuma unena ni ok adak kuma lich, to kuma naweyo to ne lich. To kuma adake en mana ka yole kijiji ka. To I'm proud nikech ang'eyo ni Nyasacha matiyone biro ting'a malo e lela ka wasika neno. Omiyo kinde duto wasikuru kuom Ruoth Nyasaye. Ni ji duto manonena ka natuo, Nyasaye noloyona. Emomiyo nagolo wer nyaka moro ni ikalo koda lwenje madongo. Nyasaye jakal gi ji. Nyasaye jayal buche matek. Nyasaye jageng' masira mopondo. Kata ka ng'ato osepangoni ni gima rach dhi timore ni kaka nopangna ni dhi nega e piny mar Kasarani e bunge makia. To Nyasaye nogeng'o mago duto nikech Nyasaye to neno. Owach ni mago maling'ling' mitimo miweni ok neni. Nyasachwa neni. Bed gi yie kuom Kristo. Kimiyo madwaro nyathi lam Nyasaye, Nyasaye biro miyi. Kijalno madwaro tich mose, mosemanyo tich kuom higni mang'eny, bed gi yie. Habakuk wacho ni Nyasaye nyaka karang'o mayuakni ni mondo iresa to ok iwinja lakini nochung' kare mar arita. Omiyo wachung'uru karwa mar arita kwaduoko, kwarito duoko koa kuom Yesu Kristo. Amen. Erokamano ahinya kanyo Nyikwa Ramogi Ajwang'. Pod wadhi mbele ka indie gi twak kod Dora Nyargem ma bende medo ng'isowa sigande en owuon mamiyi mijing'o in gi jagono ma bende seche moko pok ong'eyo kendo pok ofwenyo eh, kanyo endi teko kendo ng'wono ma Nyasaye. Kawuono wan kode ka injo gono mbaka achiel kod achiel. Dora, ing'eyo ni gimomiyo aluongi ka, kane idonjo e TikTok ne antie ji nokwedi mokalo kendo aparo ni nitiega comment moro mane nyisi ni nang'eyi wang'e timbeni Rejection kata kwede. Eh, ni dilego nango kaka ng'atno ma seche moko ne ing'iso seche moko gik moko ma ne chweyo ngimani kabisa. Oh, rejection kata kwede, mm -hmm. mago gik mane berna mm -hmm. nikech ne gin gik mane nitie. Mm -hmm. Ineno, ok nan ng'at malong'o Asewacho mbele kacha ni an ng'at mane wuotho e clubs. Clubs kaka ung'eyo nyiri madhi e, e, e clubs mopogre miel. Kacha kichope tibiro yudo wababas. Ng'ato biro kawi dhi ng'ado lodging to dhi nindo kodi. Mano en gima nitie. Omiyo kata ng'ato kano biro ge comment section nandiko gima gima uchafu moparo nobiro pula go down to ok nawacho ni magi gik matindo nikech ne gin gik mane nitie ineno gima ne nitie kata ka ng'ato wacho onge richo to koro gima nego bed ni timo ni gini to ne nitie ang'o ma nego bed natimo mar mondo mi achenj gima ne nitiere ni Ineno? Koro mane gima nalamo Nyasaye, Nyasaye, atim ang'o mar mondo mi approve gi wrong ni kata kobedo ni narach to nichiwo wuodi achiel Yesu Kristo wuoyi ma miderma mar mondo mi otho e msalaba nikech richowa. En ang'o manyalo timo mar mondo mi jogi one ni kata kobedo ni najachode to Nyasaye olosa nying chode iketho aketha nikech chode bende kata sani kinyalo wach tinyalo wach ni karibu 80% chodo nikech ng'ama riwore gi dichuo mokalo achiel mano en jachode to mak mana ni richo jomoko kata nyiri ma pak gi koro ng'at mok pak oneno ni koro onyalo luongo nyawadgi ni mach ochot iwinja oluongo nyawad to wiye wil ni obende oriwore gi chuo mokalo ariyo adek mm. Ineno? Mm. Emomiyo wacho ni onge akuna dhambi ndogo mbele ya Mungu. Omiyo an mago duto naneno ga nena ka gin gik manomol. Be ok ne chanda kata matin. An bang' tieko wacho to adonjo e chonga nikech jomoko be ni kang'iyo maber to ne gin joma dwara. Mm. Iyudo ka ng'ato ng'isi ni nang'eyi to ka dhi okiaya kata mm-hmm. kang'iyo chat to ayudo ka en ng'at ma ne dwara. Mm. To an TikTok nadonjo kok owara. An TikTok nadonjo ka miel, nadonjo ka wer. nadonjo ka rwako lewni machieko, nadonjo ka miel gi shorts, najongo an chon nalielo ga wiya box ta roll kae. Koro ang'eyo gima na an before. Kendo pichni go nige TikTok kanyo. Mar mondo mi jogi ne ni kara Nyasaye nyalo loko kata ng'atno matiye ba. Nyasaye nyalo loko kata ng'atno ma jachode. Nyasaye nyalo loko kata ng'atno ma jakuo. Nyasaye nyalo loko kata ng'atno ma jajuok. Nikech Nyasachwa ok dhano, en ok oyier ng'ato. Koro mago ne gik ma kawa kawa nomol. Alame mana e Nyasaye. Yeah. Aduoki chien. Chonga gi lo. Emomiyo achalo kama. Michonga no. Be ipango golo gimoro kanyo endi koda iluongo ni Carol? Carol Gift nikech en ipromote iseromo kode to kiseromo kode bo osemiyi puoch gi pak kuom bende promoting wende no ene nikech oganda mang'eny nong'e ni nimi wero wende no. Okay. Gima timore ni piny ka ochwe dhano gi chuny mopogore. Mokwongo an an an gospel artist. Anya wacho ni owara maber nikech an ok ayier ga an a promote ga gospel artist almost all of them. To Carol Gift pok wawayi romo. Uh, pok wawayi romo, pok wa plan uh, gimoro amora. Uh, wan, an kaka nasetieko promote, Bathum odhi viral. Aparo ni norumo kamano. Uh, norumo kamano nikech koro ing'e ni ng'ato be kosedhi viral to wiye nyalo wil gi chien. Wiye nyalo wil, onya neno ni ma tekona this, is, this, this was my song so adhi viral because of me. Wiye nyalo wil but ali appreciate, aliniambia asante

Natime kuom ng'uono, kuom ng'uono. To I thank God ni nodhi viral kumoro amora. Nikech kata ka nakete Facebook na nodhi viral. Kumoro amora nodhi viral. Ji mang'eny ne wero, ne we ni an wuon wer. Wuon wer ne en Carol Gift. Amen. Sani endi jothumbe golo ma opogore opogore kaka gospel artist. Nitie gima cheke jokon wariti koso iiko nong'o mbele ka? Okay, an gima nyalo wacho uh, uh, pod adwaro kony maru ng'ata ng'ata manyalo sapota Uh, manyalo miya support kata manyalo chulona studio kata manyalo chulona video anyalo go erokamano ahinya. Gi sani nyocha agolo wer mar uh, ikalo koda lwenje madongo to werno nagolo because of uh, tuo mana tuo to gi lwenje adier Nyasaye osekalo koda gi lwenje madongo maonge en an sama wuoye kodu ni de koro asetho to eh, mak mana ni Nyasaye nokalo koda gik matek. Gisani nyocha shoot video ema biro. U- Aplan golo wer lakini an piny financially. E, aplan nagol wer moro ka wer mar praise song but pod an piny to ka anyayudo pesa anytime tadhi adhiya release. Yeah. Aneno ka bende sa moya wang'wa kaendi kaluwore bende gi sigana maber misemiyowa kaendi dani ikaw kindeni makende mondo ing'i kamera machielo chande iwuo gi fans magi inyisgi wach moro. Mm-hmm. Fans maga aherou ahinya kendo pile ka pile alamonuga Nyasaye un mumiyo antie Gi ji duto te mohera, nikech piny ka be ok nyal heri gi ji te. Jogo mohera, Nyasaye omed miyona u ngima nyaka jogo mok ohera. Nikech uh, fans ga ng'eny, okay, I can't make, mention them. I love you so much guys. Talamonu Nyasaye mondo omed miyo u ngima kendo umed sapota. To udhi e YouTube channel na Gima lit na Junior, mm -hmm. an gi followers mang'eny e tik, eh, TikTok, an gi followers mang'eny e, e Facebook, but uh, nini YouTube yangu iko chini kabisa. Kindly akuwa kuom ng'uono mar Nyasaye, fans ga. Ng'at ma, ng'at ang'ata madhi watch video ni, dhi uru mondo usapota e YouTube. Kusapota e YouTube, YouTube ema nyalo... Uh, mana kamano in nyikwa Ramoga Jwang' mapod wadhi mbele kaendi gi twak kod bende Dora nyar Gema bende miyowa sigande. Inyalo nyisowa ni iyudi nang' e Facebook, TikTok kod uh, YouTube magi. Okay, kachako gi my Facebook account, an gi accounts ariyo, achiel iluonga ni Dora Nyagem, achiel iluonga ni Dora Kinyi. Dora Kinyi nitie manobedo hacked, to Dora Kinyi masani tiyo en marwako dress ma blue. Kiluwa kanyo tibiro yuda. Account na mar TikTok iluonga mana ni Dora Nyagem. YouTube an Dora Nyagem. Mano e nying miyuda go. Yes. Ah, kapok watieko, samoro nitiere igonwa sigandi kuonde mikaloe gik ma bende iseneno ka omulo ngimani. Eh, amiyi kindeni makende mondo bende nyalo duoko erokamano ne ji ariyo adek moko ma bende oseneno ni iwuok kuma ne intiere chande kendo igoyo okang' ichopo kama intie sani. Okay, uh, thuolo mokwongo adwa duoko ne ng'at miluongo ni Bob, Bob from Kisumu. Nyasaye omed gwedhi, Nyasaye omed miyi ngima. Bob omiye, Bob emomiyo achopo kuma chopeni kulingana gi support mane okuongo miya for the first time. Kendo Bob ni en kata ser no ok osera. Chuo dwaga ni kokonyi to nyalo seri e iye. Lakini Bob no ok osera. Bob nokawo ting'na kamare. Bu Bob ochulona wende, bochulona nyaka video mar Yesu okawo namba. Bob nwarado go bomiya Pesa machulo gigo te. Bob nyasaye omed gwedhi kumoro amora ma intiere. Aduoko Aduoko erokamano ne fans ga. Ok anyal mention gi. Fans ga mag Facebook, fans ga mag TikTok osechung' koda mang'eny. Osechung' koda mang'eny kata ma yanda tuo. Gisechung' koda e financially, gisechung' koda e lamo. Nyasaye omed gwedhou. Wiya ok nyal wil gi Nyakenya. Nyakenya Imelda kumoro amora ma intiere. Nyasaye omed gwedhi kendo omed ting'i malo kuom chung' koda bwo wero kodi wer mar Yesu okawo namba. Ma kendo adwoko erokamano ne gospel artist John Okidi, Grace, Grace Abi kumoro amora ma intiere, Calvins Brad. Erouru kamano maduong' ahinya. Usebedo Gweth ne ngimana ndalo duto. John Okidi, Nyasaye ogwedhi kumoro amora ma intiere gi ji duto, ok anyal mention u te gi ji duto, Nyasaye mar mondo omi ogwedhu. Amen. Thuolo mogik en mari mondo bende imiwa ma to koro request mara imiwa wen mar chonga gi lo kata chak imiwa mari moro ma bende gwedhiga sama bende iwere kata iwinje. Okay, oh, um, uh, kapok aduoko penjono to wiya wiya ok nyal wil gi Peter, Peter Gwada chairman wa mar church. Wiya ok nyal wil gi jo team na mar House of Holy Spirit Church Tetra Pak kuma leme. Kwa hakika House of Holy Spirit team na Nyasaye omed gwedhou Pastor Edward. Nyasaye omed gwedhou. Usechung' koda praise and worship team na kuonde duto kana tuo. Kuonde duto usebedo kuchung' koda wiya wil to Nyasaye mar mondo mi ogwedhu kendo med ting'ou malo. Amen. Chonga gi lo.

E chonga ka emosemiya sudo nyime. Bas, mano endi kanyo endi weno ni bende nomiyo eh, eh, Dora Nyargemo bedo gi mahu malich mokalo to moloyo layo nogo mage mag Facebook koda ka TikTok. Kwayo mare uwinjo ni udhi kanyo endi e YouTube mondo bende usubscribe e channel mare mondo en bende oyudie kata sabun moluoko godo, oyudie gine onyalo kete mesa kokalo kuom tich maber motimo e YouTube kanyo endi. Mol kanyo endi mondo bende subscribe i like, i comment kato bende watch. Mogik, miwa wendi ma bende ka iwero to iwinjo ka eh, chunyi gwedhore kato bende watiek eh, bende chenro ma sani endi. Okay, wenda mamiyo chunya gwedhore gin ga wende ariyo. Wer moro wero ni oyalo bucha. Owero ni Oyalo bucha Nyasaye to ber we ating'i malo ochung' e kedo in emi kedonwa babi yud duong' in e loya mara ma yalonaga Nyasache Elijayo ochung' e kedo in emi kedonwa babi yud duong' Ruoth oparo Ayubu aluonge ono Nyasaye to ber Ochung' e kedo in ema ikedonwa Baba iyud duong'. Nya- Yesu ema ochung' e kedo to en mokedonwa. Omiyo aheroga werno kabisa. Kendo gi wer miluongo wer ma nyocha agolo mogik mar ikalo koda lwenje madongo.

Mano ema kelowa e giko ma bende e chenro ma kawuono ma bende wago kaendi mbaka kod jathum marwa Dora Nyarge ma bende en achiel kuom wakeyni go eki ma bende ywanwa bend to moloyo mago eki mag pako injili mar Nyasaye kanyo nyikwa Ramogi Ajwang' ageno ni igwedhori mokalo kokalo kuom neno mara bende otimonwa ngimane kaka bende neno owuok e mago eki mag piny modonjo e tie msalabano nimar Nyasaye ma sani ndi koro en bende onyalo golo neno ma gwedh ng'ama chielo kendo bende gi wendego eki mower e YouTube kanyo endi ma bende igwedhi kamoro amora ma intie. Kaok kamano in inyikona moga jwang' mane ma kelowa giko ma chenro ma sani endi kaka pile nyinga en Ajwang' Junior to maendi en AJ Media. Oromo chelo machielo kendo ne chiro mamoko machal kod maendi. Oriti masani.